रे कोरपुटा हाँ तोरा काम धंधा नहीं मिली हो खाली भर दिन मोबाइल में लागल रही छे तू हैं पागल छी लॉकडाउन में कौन काम हो लॉकडाउन में कौन काम होए तो बाहर के काम नहीं कर सके छी ता घर के काम नहीं कर सके छी खाना बनावे में हेल्प कर सके छी बच्चा के देख रेख कर सके छी हां से बुद्धि नहीं हवा

लॉकडाउन वाली हम तो खुश भ गेलिए कि अरे बाप रे बाप हाँ, दिन आराम हो गइल। हां दिन भर आई में रह धुकल खाली गेम बच्चा देखा बच्चा देखा खेलत रहू तो कथी करू कथी कर घर के काम करो कपड़ा धो दो खाना बना दो ई काम नहीं कर सकै छी अरे करते रहे छी तो अहाँ हरदम हुरपेटते रहे छी कहिया अहाँ कैली से कहू त पहिले एहना सब दिन झगड़ा करते करते हम बाप मतारी से छोड़वा देली हम अहाँके बाप मतार के छोड़बे लिया हाँ तो के हम झगड़ा के लिया तो के कि अहाँके बाप मतार हमरा जोड़े झगड़ा करै छला खाली बच्चू अहाँ चलते ना अपना बाप मदर के गांव में छोड़ के अहाँ जोरे जनकपुर रह छी हाँ या हम नहीं से छोड़ के आयल अहाँ जोरे हम अपना बाप मदर के छोड़ के नहीं तो जाए सब अभी ब्याह करके अभी तो घर वाला वाला नहीं रही तो के सोसाइटी में आदमी रही ठीक है तब देख लॉकडाउन के टाइम है घर में दाल ना है चाउर ना है की करबे त आप बताओ अही कहू हमरा काम उम करे के है कि नहीं अब ये लॉकडाउन में तो काम नहीं भेटी सुनू ना एक आइडिया करै छी आ अपना मम्मी के फोन करू हाँ आ कहियो ना जे एक कुंटल चाउर पठा दी हम अपना मम्मी के फोन के कहू चार पठा देंगे लागे अहाँ बैठ के घीचब खाली हम पका पका के अभी तक कत से हम पैसा लइए आए

मैं तो हम एकरा लागी जी छी एकरा लागी कथी कथी करी छी आ ई हरदम रही हम अथी करब पर। हाँ हम हमारा ई कथू नहीं करी मतलब छिए तोहर बाप मदार बाप मदार हमर बाप मदार कथी है हैं तो हम कहाँ कही छी अहाँके बाप मतार अहाँके बाप मतार न हबा हम कनिका गेम खेल लिए तो तोरा आँच लग गेल हुआ। हम्म। आ तू भरि दिन जे बाप मदार में भौजाई में लागल रहे छै हाँ हाँ ही ही सारा हम तक खून जड़ी तो हम कथी करू तो हम बैठ तो हम कथी करू कहू तो घर के काम नहीं करी छिए खाना के पका के अहाँके दैया हम बता पाऊ तेरे खाना पका के जाके माय पर नहीं जो हम बाप पर नहीं जो तार के लोगन बात बोल लिया तो कहू तोर काम तू तू नहीं करबी तब ले अहाँ के काम नहीं कमाई के अहाँ कमो भी नहीं तो तुमने बाप के ने गांव में काम लगा दिया तोरा बाबा के घरे जाके कुट्टी करतो कटबो ए घास टट कटबो टट नहीं करू रुको मम्मी के फोन आइल है। ले भ गेले से चुप हम तो हम चुपे छी कि हेलो माई के केना छै गोर लगै छियो

अस्पताल में छी कथी भेल होगी कह ना कथी भेल हुआ मरि जेती तऽ निमने छलै रे सारी मम्मी। महीना ससुराल में काम होती तेरह दिन में आ वही बैठ के खैती हाँ तो सुन ना कहले चलो ना तो डेरा में भेंट करे के लागी कुछ किया हम कहाँ पाए हाँ हाँ बोल बोल सुनी छी हाँ अच्छे आ न ता ठीक है ठीक है आ हम छियो आ तोर मेहमान हो आ बौआ है बौआ सब हाँ हाँ आ खाना बनबै छियो आ ठीक है ठीक है ले। अच्छा अहाँके कथी है हमर मायके फोन अहाँके कहत जलन फिर अबै कहू तऽ अबे हाँ अबै है आहिए रहतै अबै है अब अहिया रख लेबे अहाँ के कारण रखबे हम देखियो ना अहाँ जेना कर दिन खाली हमर मतारे बाप पड़ै छी लागल सारे अपना खाली लॉकडाउन में पुगबे नहीं कमाओ करिया घर में तो बाहर जाके घर में छी लुकाल मोगी जखा खोइछा में लुका जाओ ना लॉकडाउन में कमाई बैठ थुतुर मुर्खा आदमी लोग सब नहीं कमाए और जॉन लेबर में नहीं कमाए कमा के लोग के पेट नहीं भरे अब जन

ई सब कथी घर में चार दाल नहीं से बुझी छी हाँ, बुझै छियै। आ तब ओहन पर टाइम में मदारो काट के रखै छी तो हमर माँ ही ना तो हमरा ना नहीं रहते अपना ओकरा साथ ना है बेटी दामाद ला रहो बेटी दमाद ला टाइम अनुसार रही है टाइम तभी ओकरा टाइम पड़ल है ना अस्पताल में आयल है ओकरा प्रॉब्लम भेलै तब ना आबे है नहीं तो कहिया आयल हमर माँ कहिया आयल कहू तब तो तो तोरा बाप के कहले हाँ हाँ, हमरा एगो बात कहू अहाँ जायब कि नहीं जायब बाहर से कहू अहाँ काम कऽ के अबै के नहि कमबै के नहि तोरा दिन भर अहाँ एगो घर में बैठल रहे छी मोबाइल टिटी अबैत रहे छी खाली हैं दिन भर रहे छी लफा शूटिंग में रहे छी बैठल आ काम धंधा करब तो नहीं होते बाप मतार के एते कहै छै बाप मतार बाप मतार तोरा बाप से दस हजार में रुपया मांग लियो पासपोर्ट बना वाला तक नजवान अब तक ढबिया नहीं देखियो ने खेती किसानी में अब तक उठ गेले तो ओकरा घर में कते परिवार है अहाँ के घर में कई गो परिवार होबे से कहू तो पहले कई गो? हैं? अरे कई गो ओकरा घर में दस गो परिवार है आने घर में कई गो परिवार हमारे घर में कई गो है? हाँ रे हमर खानदान कम का क्या हवा आय तोरा से लाख गुना बेसी खानदान हमार न हमारा हवा लेकिन तू तो हमर खानदान के चोरा के घर में आइन देने से मुखी जनकपुर में या जो लाग लाग मतारी का

मतार मतारी गुन काम करबै सार के ये काम देख ने दू दिन एते छनर करबै एते छनर करबै से एक दिन से बेसी नहीं रह देबै आ देखै छी कथी होइए अरे कथी करै छी आ माया ला दियो ना खाना वाना खाए ला जे मताए रहल तब देखी ना घरे में घुसल है। भूख लागल अब आ हम कभी हमार दिया खाए ला तो बन बोला फिर झगड़ा करत ए सुनी नहीं छियै

केना खूब पिताजी? चाहिए हम केला पिता हम बहुत हिम्मत हम हम पिता वहाँ ला हमारे बात कथी बोलै कोई छी? कोई मान लिए हैं भेलो कथी से कहू ने अहाँ जेना जनबे नहीं करै नहीं छी पिता नहीं पिता नहीं पिता दस दिन से अहाँके मम्मी है ओहि घर में हब हैं

केना नहि कहबै केना कही अहाँ अपने सोच अहाँ रखलियै तऽ अहाँ कहबै जाय हम तऽ नहि देबै ठीके है हम रखलियै हम अपन गलती तऽ मानै छी ने तऽ अभी है तब हम अपना मुँह से तऽ नहि कहि सकै छी कि माय तू चलि जो हमरा एहन तऽ दिक्कत केकरा मुँह से कहबै हैं है नहि बोलू ओते हे बुझल लेकिन आब हम अपना हमर माय चलि रहलै तऽ आब हम कथी करी बताउ हुनकर जब मन होतै चलि जेतै अब अगर- बुढ़िया कन कोन सोची है के ना दे एहन हालत में बेटी पुत बेटा पुत होला एक दम अपने जनकपुर में रूम भाड़ा लगे रही आ लॉकडाउन भ गेलै ऊपर से एते टेंशन दिए चलि आयल हम अगर अहाँ के मम्मी रहती तब बौआ कहती, ए बौआ हाँ माँ एने आबऽ तऽ आबै छी आबै छी बुझाइ सुनि लेलखिन सुन हम हम तऽ चाहै छी सुने नहीं बोलो ना होते जोर से धीरे से बोलो तो नहीं होते हम्म प्यार से बात कर से तो प्यार से बतियाओ ना प्यार से ई ई ई ई हिल गेलो हमर प्यार से प्यार से बात कर जो ना जाई छी हम अबै छी नहीं नहीं पिता अबै छी नहीं सीखता बुझाइ छै जेना हमरे लागे बुझाइ छै झगड़ा दुनू गोरा के होइ छै दुनूके मार पीट झगड़ा होइ छै हम आयल छी ने ओहि लगे झगड़ा दुनू गोरा करै छी लॉकडाउनमे आब न रहबै जाइ छी आ हमरो घरे काम हवे काम धंधा हवे हम अपनो घरे जाइ छी आब न रहबै ये बौआ के कहै छी जाए हम कथी कहले माय आ कथी भेलो कहलियो जाए हम अपना घरे कहिला रह ना ना जाए नहीं मैं कहो ना कते दिन पहले है हमरो बहुते दिन हो गेला काहेला बुझाला बहुते दिन हो गेला का ठीक हो गेली त अब जाए दा अपना घरे चल जाए कुछ दिन आएगा ना अब ना रहबे जाए दा अब बहुते दिन रहली तोरा घरे अब कते दिन रहुआ मम्मी देखियो ना कहीं जाओ कहलिए अब घरे जाइ छी अपना अब घरू जाए के पड़लै न त घरू अब धिया पुता है सब चीज है त घरू त जाए के पड़लै घरे जबै हाँ घरे जेबै अब नै जाउ न कने दिन रहू न नहीं अब बहुते दिन रहली है अब कतेक रहू अब अब अपना घरे जेबै अब अब तीन चार दिन दिन में आरो आरो रहि रहितियै तऽ नहि होइतै। पर असगरे होते तऽ हम जा जाय के पड़ते अब जाय दै अब हमरा सब चीज सब तैयारी कर दे झोला उला कहाँ लाबा हम जाइ छी घरे जाइ छी आब। तू अपन नीमन लेखा रहिया झगड़ा उगड़ा न करिहा बढ़िया लेखा रहिहा

झोला उला दे दे हम चल जाइ छी तऽ तू निमन से रही है अपन झगड़ा उगड़ा न करी है हम्म? बढ़िया से रही मम्मी। है फोन करबो जबो न तऽ हम फोन करबो ए सुन न बात करैत रहबो तोरा से। एहिमे मम्मीके सबके पास धऽ लिअ आ ओहि दिन अहाँके लागि दूगो साड़ी नहि रहै कि ने हाँ। से एगो नया साड़ी धऽ लिअ भने धरे लिए तऽ बुझलियै ने होते